Bere a wo ne wo kunu akɔ dan mu a ɛyɛ a morekɔ akɔgye mo ani a bɛrima yi akyagye a ɔnim sɛ ɔrekɔ akɔsi akan no, saa berɛ no na me nuabaa worekɔda wo kunu ka. Saa berɛ no na wokɔdaa no ka o, saa berɛ no na wokɔdaa no ka. Ɛna meka sɛ ntoma no. Ɛwɛn? Mpaboa na mobisae no, ɛwɛn? Ɛna duku na mobisae no, ɛwɛn? Me nuabaa, tie me yie, tie me yie, sɛ wopɛ sɛ wosɔ w'awareɛ mu yie na w'awareɛ gen ama wo sɛ sɛdeɛ wopɛ no a, saa nnoɔma no yi firi w'abrabɔ. Saa nnoɔma no, mɛsrɛ sɛ yi firi w'abrabɔ. Sɛ wohia adeɛ firi bɛmma hɔ a, ɛnyɛ berɛ a wo ne bɛmma no kɔ mpam, ɛnyɛ berɛ a wo ne bɛmma no rekɔ mpa so, Eeh bɛma no akyagye a aah yɛ a wayɛ wura bi sɛ ɔɔkɔ akɔsi akan moduru mpa mu no wookɔ dan aka ahɔ na wokɔ dan aka sɛ mekaa sɛ tɔ mpaboa ma me mekaa sɛ tɔ duku ma me na sika no wai anaasɛ woantɔ ama me adɛn nti na woantɔ ama me ahɔ na wokɔ dan aka ɛba no saa no a wokum wo kunu sunsum na woma bɛma no ne ho dwodwo ne hɔɔden ba fam. Bɛma no hoɔden ba fam because dɛn ntia? Ɛfiri sɛ mmerɛ wo bu sɛ no a ɔnni bi nti wo bu sɛ ne yam ase no wo bu sɛ ne sɛ pɛ ne ho asɛm because ɔnni bi wɔte aseɛ wo nso yɛ aware sɛ bɛma nso nni bi ɛna wo nso ɛberɛ a wonim sɛ mbaa dodo no adwene ne sɛ dɛm ɛna ɔbɛnya no kunu ne sɛ ɔne no kunu kɔ dɛm a na ɔbɛnya no wɔte aseɛ ɛnti na ɛma yɛ bɛma no so dodoɔ no atumi sɛ bɔ ɛkaseɛ awɔ dɛm aberɛ a wɔntumi nni so no Ne nyinaa gyina mo ara mo so, yɛn nua mmaa. Baako no no, obi wɔ hɔnom a ɔse me deɛ, me kunu, mepɛ a ɛna mede me ho ma no, mempɛ a memfa me ho mma no. Wate aseɛ? Sɛ me ankasa mepɛ a na mede me ho ma no, mempɛ a memfa me ho nyɛ dɛ mma no. Nso ɔbaa bi wɔ hɔnom, ɔde ne ho rekame ne kunu ama ne kunu nam so ma ne kunu fii abɔnten kɔfaa baa koraa wɔ abɔnten. Mebisa, me nua baa, yɛ hwan mfomsoɔ a? Wo ne obi redaati. Wo ne obi redaati. Ɛno na ɛyɛ fɛ no. Ɛne obi a waware no. Obi a waware no sɛ kunu no, ɛno nso ɛyɛ different. Wontumi mfa wo ho nkame wo kunu da biara da kɔpem sɛ ebia woyare. Woyare a, fine. Na sɛ wonyare na sɛ wo ho yɛ den na sɛ wo nso wode wo ho bɛkame wo kunu a, na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn? Wahu? Saa nnoɔma wei nyinaa ka ho ma yɛn yɛn bɛrima no, ɛma yɛtumi kɔ abɔnten. Ɛba saa na na wopam bɛrima no nso ayɛ dɛ afiri wo nkyɛn. Daa no da meka sɛ sɛ aduane noa nti na wo kunu bɛfa wo baeɛ a, wonnim aduane noa sene bɛrima no maame. Wonnim aduane yɛ sene bɛrima no nnuam ba a wɔbɛto wɔn wɔ fie hɔ. Enti ɛberɛ biara no, yɛmma yɛn ani nkɔ saa nnoɔma no ho. Wate aseɛ? Bɛrima yi abɛfa wo. De koro nti, wareɛ a yɛse wareɛ no, mpo twerɛsɛm ayɛ te aseɛ sɛ, dwamanbɔ nti na monware. Na ɛnyɛ dwamanbɔ nti a, ka bɛrima koraa wanware koraa no anka ɛnyɛ hwee. Ɔbaa koraa wanware a anka ɛnyɛ hwee. Na sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wofiri sɛ wode wo ho bɛkame wo kunu a, ɛnde tena wo papa ne wo maame fie. Obi nha wo. Ɛnware, na bɛmma te sika kɔyɛ wo ho adeɛ, waware wo no afei na wo wo kɛ sɛ memfa me ho mma no, ada a ɔbaa no ankasa mfeeli, ada a n'ani gye no, saa da no na ɔde bɛma bɛmma no. Ei, adɛn, nsɛ sɛ wo na woyɛ ɔbaa anaasɛ wo na woyɛ bɛmma wɔ fie? Ɔbaa warefo o, ɔbaa warefo, woyɛ ɔbaa a waware. Obi wɔ hɔ ma ne kunu tumi paa kyɛw gu a bɛɛk ansa na ne yere de ne ho ama no. Nti wofi se saa bɛmma no de den na wokyerɛ no ɛnyɛ abɔnten na woka na ɛsi abɔnten and nkwadaa nso ɔmo abɔnten na yɛsi wo nti wodi agorɔ mpɛ ne sɛ akwadaa bi kɔsɔ wo kunu mu sɛ nyaw wobɛsu kɔtɔ mogya ɔngye ne mu da aden na ɛyɛ saa bɛmma yi aware wo sɛ bɛmma wei ɔyɛ me kunu Bɛma me nka mpena, mpena koraa deɛ, ɔpɛ a, mpena koraa deɛ, mensupɔɔto koraa sɛ fa wo ho ma no, mensupɔɔto, na mmom no, wo kunu a ɔse wate sika yɛ wo ho adeɛ sɛ ɛku no no, adɛn nti na ɛwɔ sɛ wode wo ho bɔ ne tirimmɔden? Obi wɔ hɔ no a, gye sɛ bɛma no yɛ adeɛ kakra ma ne bo amfu, bɛma no yɛ adeɛ kakra ma ne bo fu sɛ pɛ a, ɛwɔ sɛ ɔgyina so na ɔde twe bɛma no aso. Efisɛ moadwene ne sɛ ɛno na mode twe bɛrima so a ɛka sɛ ɛbɛka no anaasɛ ɛbɛse no. Ɛbɛdan so ma bɛrima no nso no, obi wɔ hɔnom a wode wo ho kame no baako no, ɔnkasa biom o, ne wapue abɔnten. Mmaa wɔ abɔnten o, me nuabaa. Wɔgu abɔnten. Wɔgu abɔnten, nti ɔkɔ a, ɔbɛnya bi. Ɔkɔsoɔ yareɛ no nso a, dɛsɛdɛsɛdɛsɛ, ada a w'akoma bɛtɔ wo yam sɛ wo ne no bɛda no, ada a w'akoma bɛtɔ wo yam sɛ wo ne no bɛyɛ biribi no, saa da no na ɔde yareɛ no nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛka w'abrabɔ ho. Woagye w'ani so. Ɔbaa a ɔtumi handle ne kunu wɔ fie kama, ɛɛ, aduane ho, ne yam kɔm, ɛne ɛdɛm, sɛdeɛ ɔse service no wɔ dɛm no, saa bɛrima no pue ɛberɛ biara, n'adwene wɔ fie. N'adwene wɔ fie. Odwen sɛ, 'Me yere wɔ he? Ma menyɛ ntɛm na menkɔ me dɔfo nkyɛn. Na wo a wode wo ho kame wo kunu no, opue a, ɔmpɛ fie aba. Wopɛ a fa ho ka ne bɛmma, na hwɛ sɛ ɔdɔ no a bɛmma no de ma wo, wɔ ma wo no, ɛso nte anaa? Ɛso bɛte, efisɛ. Da biara meka sɛ, ɛno no ka ho ma ɔdɔ no yɛ kase. Ɛno no ka ho ma ɔdɔ no yɛ mmɔɔ. Na sɛ ɛba no sɛ wode wo ho rekame bɛmma no a, ɛbɛyɛ dɛn ama ɔdɔ no atumi ayɛ dɛn akɔ n'anim? Obi wɔ hɔnom a, obisa ne kunu biribi, na sɛ ne kunu amfa amma no a, ɔmma ne ne nda da. Ɔmma ɔne ne nda, gye sɛ ada a bɛrima no bɛyɛ saa ade korɔ no ama no ansa na wama ne ho kwan ne no ada. Ei, ɛyɛ mpena na motwe, anaasɛ ɛyɛ wareɛ? Obi a ɔnyɛɛ wo ho adeɛ koraa no, wode womaa wo ho kwan koraa ne no daeɛ, na deɛ wayɛ wo ho adeɛ no, ɛnna worekɔ akɔ twe n'aso sɛ wonte ase ma ɔne wo nna? Adɛn? Deɛ ɔnyɛɛ wo ho adeɛ koraa no, wotumi tee aseɛ de wo ho maa no, na woreku no a wayɛ ne ho adeɛ, mistake bi a wayɛ, mfomsoɔ bi a wayɛ nti no, woretwe n'aso sɛ wonte aseɛ ma ɔne wo nna, woretwe n'aso. Opiaa abɔnten a ɛkɔtwe mpena wɔ abɔnten a, mibisa, sɛ wɔkɔyɛɛ bɔne a, hwan na ɛma no kɔyɛɛ saa bɔne no? Me nuabaa. Momma yɛnsua adeɛ na yɛntie afotuo. Yɛnsua adeɛ na yɛntie afotuo na ɛbɛboa yɛn. Woyɛ ɔbaa a, woyɛ ɔbaa fa taataa no. Fa taataa no. Mese fa taataa wo kunu because ɛno nti na wobaa fie hɔ. Oh, w'ahoɔfɛ no, ɔnkaa sɛ bra na bɛtena wo fie hɔ na ɔnhwɛ w'anim kɛkɛ. Fa taataa no, ɛno nti na wobaeɛ. Wo sɛdeɛ ne sɛ wode bɛtaataa no. Ebia wo yare deɛ a, fine, bɛrima no koraa no, ɔno koraa ɔhu sɛ wo yare a, ɔnha wo. Wo hoɔden, woadidi, woyɛ okay, kɔm nde wo. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ wode wo ho kame bɛrima no? Adɛn ntia? Mɛsrɛ, mɛsrɛ, mɛsrɛ sɛ wo a wowɔ saa tebea no, me nua Eva, wo a wowɔ saa tebea no mu biara no, saa adwene no wɔ wo tirim anaasɛ saa suban no wɔ wo mu no, mpakyɛw, ɛfiri nnɛ kɔ, wotie me video yi a, na woagyae na ɛmmoa wo. Ɛfiri sɛ, ɛno ara a wode wo ho kame wo kunu no, the more no ara na ɔdɔ no nso yɛ dɛn, ɛso te. Barima bi a wada anadwo ama ne yere nso de ne ho kame no a wannya bi anadwo no amfa ne nsa anka na wannya bi anwe no, ade a ɛte sei yɛ atim paa na wammuna. Woyɛ no dɛn koraa ɔnkasa wo ho, ɔkɔ adwuma koraa ɔnkra wo. Na ho nsɛm a ɔka sɛ ho asɛm nso hyɛ ne tirim saa ɛyɛ ne ya because ɔdi ne yaw, ɔdi yaw wɔ ne ho. Wate aseɛ? Nti mɛsrɛ yɛn nua mmaa, saa adeɛ no monnyae. Mongyae, ɛnna meka sɛ, Ha ara mɛka ma wɔn sɛ, Bɛmma a wɔn a atwa mpena kɔ a wɔde wɔn ho kamee no, na deɛ ɔyɛ wo kunu. Ee, adɛn na moyɛ saa? Mo na moyɛ yɛn bɛmma no yɛaduam yɛaduam yɛaduam ama yɛn bɛmma no kɔyɛ bɔne, ɛfiri sɛ deɛ moyɛ no nyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn bɛmma no. Bɛma bi wɔ hɔ no, anka ɔmpɛ sɛ wɔbɔ adwaman, anka ɔmpɛ sɛ wɔfa ne yere akyi, nanso deɛ ne yere yɛ nse nsɛnsoɔ na ɛma no kɔbɔɔ adwaman, anaasɛ ɔma, ɔ, ɔ, kasɛ ɛma ɔkɔfaa ne yere akyi. Wahu, deɛ woyɛ no nti, na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa w'akyi o, na mmom wode wo ho rekame no. Adeɛ da wo nkyɛn, nanso wonni. Adeɛ da wo nkyɛn, wontumi mfa wo nsa nka. Adeɛ da wo nkyɛn, wontumi mfa. Adeɛ nso yɛ wo dea. Ntsi nka ewu a, wo dɛ, wo a woyɛ ɔbaa a wotsie me no, mibisa dze, na nka ewu na nka woyɛ dɛm man a, ntsi nka wɔbɛyɛ dɛn? Ɛɛ, sɛ mobɛtsie efutuo, nka yɛbɛboa. Mɛserɛ obi biara sɛ ɔbaa a otsie saa video yi, monsɛ ma no nkɔka ɔbaa biara nsa, monsɛ ma no nkɔ akyiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛde bɛsua adeɛ. Seriously, sɛ mo de saa adie wei bɔ yɛ tirimɔden sɛ mo de mo ho ka me a, yɛ a na ɛ affect yɛn bɛ mma no papa. Nti ɛma ɔdɔ no nso so te ama yɛn nso no yɛ di yaw wɔ yɛn mu. Wo nim sɛ wo mpɛ bɛ mma no adɛn nti na ɔkɔ waa no? Wa waa no awie nti na wo de wo ho bɛ ka me no? Ɛno nso nti na ɔkɔ fa wo bɛ tena fie hɔ? Na dɛn ntia? Ntɛm di kan ka sɛ, Wonnim aduane no nsen ne maame, na wonnim aduane yɛ nso nsen ne nua mma. Wonkɔeɛ no, wonwaree no no, na ɔsi ne ntadeɛ. Wokɔsiee a, na ne ho nyɛɛ fi. Ne ho yɛɛ fi a, anka wonwaree no. Enti mɛsrɛ nua mma sɛ, fotuo kakra yi, obiara mfa na ɔmfa nto ne kotodwe mu, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛne yɛn kununom bɛtumi atena all right, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a problem yɛn yɛn remma yɛn wareɛ mu. Nyame nka obiara ho. YouTube no subscribe ma me na sɛ ma afoforɔ nso sanka na wɔmmɛka Kofi Ghana busua no ɛɛ abusuakuo no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi akɔ anim. Abusua, makra mo.